Rhun ap Iorwerth, I ddechrau, pam ddyle pleidleiswyr yng Nghymru gefnogi Plaid Cymru mewn etholiad Brydeinig? Dwi'n meddwl yn yr etholiad yma bod y rheswm i gefnogi Plaid Cymru yn gryfach nag arfer, hyd yn oed lle 'da ni'n gwybod be ydi canlyniad yr etholiad yn y pen draw. Mae'r Ceidwadwyr yn mynd i gael eu curo yn drwm. ac mae Keir Starmer yn mynd i ddod yn brif weinidog, ond does na ddim cyffro dwi'n ei deimlo ar garreg y drws nag ar draws Cymru ynglyn â'r hyn mae Llafur yn ei gynnig. Mae yna bryder ynglyn â be mae Llafur uh, yn ei olygu o ran agwedd tuag at Gymru. Felly Plaid Cymru ydy'r blaid, hyd yn oed cyn i Keir Starmer gael agoriad i rif deg Downing Street sydd yn barod yn dechrau dal i lywodraeth o'i gyfri, a mae hynny dwi'n meddwl yn apelio'n fawr i bobl. Ond shwt ych chi'n mynd i ddal, os bydd na Llywodraeth Lafur neu Geidwadol, shwt byddech chi yn Mhlaid Cymru'n dal o'i gyfri gyda chyn lleied o seddi yn wyneb 600 a hanner o aelodau? Mi fyddwn ni'n ateb y cwestiwn yna mewn sawl ffordd. Un, mae aelodau Plaid Cymru wastad wedi gorfod am wn i pwnsio yn uwch na'u na'u pwysa oherwydd bod y niferoedd yn fach. Ond dwi'n meddwl hefyd un peth sy'n bwysig iawn i'w gofio, Pan mae Llafur yn ei gwneud hi'n glir nad ydyn nhw yn mynd i fod yn cynnig llwyfan i faterion Cymreig ohonyn eu hunain, mae presenoldeb Plaid Cymru yn sicrhau bod y materion yma, o ran cyllido Cymru, o ran datganoli cyfiawnder a'r heddlu ac ati, yn allweddol. Iawn, chi'n sefyll ar faniffesto eitha' hirfaith yn yr etholiad hwn, a un o'r penawdau mawr yw targed o sero net erbyn 2035. Mae'n uchelgeisiol dros ben, ond chi hefyd yn y maniffesto yn galw am gadw gwaith dur Tata a'r ddwy ffwrnes law 'na ar agor. Siŵr i chi'n cysoni'r ddoi beth yna pan fo'r gwaith dur Tata yn llygru cyn gymaint?
Mae'n bwysig, dwi'n meddwl, ar y targed i fod yn uchelgeisiol. O ran y gwaith dur, hynny ydi zero net ydi o, nid zero carbon wrth gwrs. Be' 'dan ni'n 'i weld ydi bod yr angen yno i yr trosiad tuag at Zero Net fod yn un cyfiawn. Allwn ni ddim symud yn rhy gyflym pan mae'n sôn am bethau fel miloedd o swyddi a'r effaith economaidd mae rheini'n ei gael ar gymuned, ond mae yna ffyrdd i wneud buddsoddiad sydd yn glanhau, ie, hyd yn oed gwaith dur. Da ni'n gweld y biliynau o bunnau sy'n mynd i mewn mewn buddsoddiad hydrogen dur, er enghraifft, yn yr Almaen. Pam na allwn ni Drwy benderfyniadau Llywodraeth fod yn gwneud hynny yma. Mae hynny gyd yn cymryd amser.
Mae Tata'n gyfrifol am 20 y cant o allyriadau Cymru. Chi hefyd yn gwrthwynebu targedau Llywodraeth Cymru i blaen deg y cant o goed ar dir amaeth. Chi hefyd moyn gweld uh, wneud gyrru yn rhatach i bobl yng nghefn gwlad Cymru. Siwr mae rheini gyd yn cyfrannu at y Targed zero net 'ma. Be da ni'n ddeud ydi nad drwy ryw darged syml o ddeg y cant o goed ar dir amaethyddol mae cyrraedd y nod. Mi fydda hynny'n ddrwg i amaeth, mi fydda'n ddrwg i ddiogelwch bwyd ac yn y blaen. Mae 'na ffyrdd gwahanol i fod yn arloesol sydd yn helpu i'n cyrraedd ni at y nod sydd ddim yn creu y niwed ar y ffordd yno fel sy genna ni gan lywodraeth ar hyn o bryd. Ac eto, bydde rhywun yn gallu darllen y maniffesto fel gweld bod e'n addo popeth i bawb, achos un peth arall sydd, mae'n ymddangos yn peri trafferth Gwled Cymru, yw'r safbwynt ar gorsaf uh, niwclear newydd yn Wylfa. Nawr, fi wedi darllen eich manifesto chi drwyddi draw. Does dim cyfeiriad at Wylfa yn y manifesto. Pam? Mae ma yna gyfeiriad at niwclear ac yn deud... Ond dim enwi Wylfa o gwbl. Ble i chi arni o ran Wylfa? Ond mae'n polisi ni'n cael ei adlewyrchu yn y manifesto, sef nad ydy ni'n credu mewn datblygu safleoedd newydd, lle mae gennych chi trawsfynydd a Wylfa ar hyn o bryd, a da ni'n gwybod bod yna gynlluniau oedd ar y gweill, sydd wedi cael eu taro'n ôl wrth gwrs gan y Ceidwadwyr, felly da ni yn deud dim safleoedd newydd. Mae hynny yn golygu wrth gwrs wrth ddiffiniad yr, bod y safleoedd presennol yn rhai da ni yn gweld lle bod yna bosibilrwydd i gael budd economaidd allan ohono fo. Felly i fod yn glir, chi yn cefnogi datblygu gorsaf newydd yn Wylfa a Trawsfynydd? Wylfa a Trawsfynydd ond nid ar safleoedd newydd ydy, ydy'r, ydy'r polisi. Iawn, ond all Cymru annibynnol fforddio cael gorsaf niwclear newydd? dwi, dwi, dwi wedi trafod hyn yn digwydd bod efo ambell gwmni a does na ddim problem efo gwledydd llai yn datblygu um, gorsafoedd niwclear. Ydy ffordd mae hyn yn cael ei, uh, ei lunio yr cytundebau o ran datgomisiynu ag ati sydd wrth wraidd yeah. hyn. Does na, does na ddim problem o gwbl yng ngoleg uh, yr cwmnïau hunain mewn cael gwlad fach annibynnol yn ymwneud â'r sector yma. Ond hefyd Iawn, hyn, ond oherwydd y ceidwadwyr, mae nuclear ddegawdau ffwrdd Iawn, ond mae nuclear, ond mae nuclear a'r potensial bod yna ddatblygiad newydd yng Ngogledd Cymru yn bwysig i bobl Gogledd Cymru, Cymru gyfan. Hmm. A papur opsiynau polisi Plaid Cymru i hunain na ddweud bod y risg ariannol o bod y faich ariannol yna o ddadgomisiynu yn cwmpo ar Gymru annibynnol yn, yn y dyfodol, bod hynny yn neud hi'n amhosib yng ngeiriau'r papur opsiynau yna i Gymru fod yn annibynnol a chael gorsaf niwclear newydd? Mae ma, ma cytundebau mewn perthynas ag unrhyw ddatblygiad ynni yn bwysig. Mae'n ma drafodaeth efo solar ar hyn o bryd, beth sy'n digwydd ymhen 60 mlynedd pan mae paneli solar yn dod i ben. Yr ateb ydy bod eisiau sicrhau bod cytundebau yn gosod yn glir cyfrifoldeb pwy Ond pan fydden nhw'n ei cytundeb, fydden ffafrio, pan fydden nhw'n ei cytundeb, fydden ffafrio yr opsiwn o Gymru annibynnol. Dyw'r Llywodraeth Prydain byth eisiau Cymru i fod yn annibynnol. Bydden nhw ddim yn creu cytundeb fydde yn cadw'r drws yn agored i helpu hynny, fydden nhw? Beth ydy Cymru annibynnol? Ydy gwlad normal? Yym, mi allan ni sôn am hynny yng nghyd-destun gymaint o bynciau eraill. Mewn ynni, mewn trethiant, ym mhopeth arall, mae gwledydd bach fel Cymru, llai na Cymru hyd yn oed, yn rhoi trefn ar ei materion yy mewnol. Dyna'n union fyddai'n digwydd efo efo ynni a phopeth arall mewn Cymru annibynnol. Iawn, mae Plaid Cymru, bydd hi'n ganrif ers sefydlu Plaid Cymru y flwyddyn nesaf, ac eto y feirniadaeth gyson yw bod chi methu mynd tu hwnt i'ch cadarnleoedd traddodiadol. Nawr, pam mai plaid fel Reform oedd yn lansio eu maniffesto nhw yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru yn Stad y Gyrnos ym Merthyr Tudful yr wythnos diwetha', a nid Plaid Cymru? Does na ddim un fodfedd sgwâr, wrth gwrs, o Gymru sydd heb gynrychiolaeth yn yn Senedd Genedlaethol ni. Mae yna aelod Plaid Cymru yn Senedd Cymru ym mhob un rhan a sir a chymuned yng Nghymru. Dwi'n hyderus na fydd Reform yn ennill sedd yng Nghymru, dwi'n hyderus iawn y bydd Plaid Cymru yn ennill seddi yng Nghymru, ac y byddwn ni yn ennill pleidleisiau a chefnogaeth ym mhob un rhan o'r wlad. Ydy mae system yn yn herbyn ni? Ond mi ydy, mae neges ni yn, yn berthnasol i bob rhan o'r wlad. Dyna'n union beth mae Reform yn gweud fodd bynnag, ac yn yr un ffordd â ma Plaid Cymru, maen nhw'n edrych mlaen at etholiad y Senedd yn 2026 ac yn trio gosod sylfeini cadarn yn awr. Nhw oedd ym Merthyr yn lansio'u maniffesto. Pam fod amrywiol bleidiau Nigel Farage i weld felson nhw yn apelio mwy at bobl yn yr ardaloedd ôl-ddiwydiannol yng Nghymru na Phlaid Cymru? Mi allai fod yn eitha sicr nad oes gan Nigel Farage lawer o ddiddordeb yn Merthyr Tudful. Da ni'n gwybod yn iawn be di'r gêm mae Reform yn ei chwarae. Mae nhw yn chwarae ar um, ofnau a phryderon rhai o'r bobl fwyaf bregus. A defnyddio llefydd fel Merthyr Tudful ydy bwriad Reform. Ac eto, ac eto, beth ych chi'n dweud yw bod chi'n credu bod angen mwy o fewnfudo mewn rhai sectorau ag ati. Chi'n dweud y dyle Cymru a Phrydain fod yn edrych ar ail edrych ar Brexit, ail ymuno ar yr undeb dollau'r farchnad sengl, Ond nid oes perygl yn y neges na bod chi'n gweud, ni'n gwybod yn well na chi, fi'n gwybod wnaethoch chi bleidleisio dros Brexit, fi'n gwybod bod chi'n poeni am fewnfudo, ond chi wedi cael eich camau ar wain, dych chi ddim yn deall y ffeithiau. Nag yw hwnna'n swnio'n nawddoglyd? Dwi'n falchach bod chi'n tynnu sylw at yr pynciau yna, um, oherwydd maen nhw'n feysydd lle dwi yn gwbl benderfynol o fod yn hollol onest uh, efo pobl arnyn nhw. Nid deud uh, wrth bobl eu bod nhw'n anghywir. Dwi 'di siarad mewn cyfweliadau droeon dros yr wythnos diwetha' ynglŷn â'r angen i siarad efo a chlywed a deall yym pryderon pobl ynglŷn â be' ma' nhw'n 'i ystyried ydi effaith mewnfudo. Be' dwi 'di galw amdano fo, a mi wna i alw amdano fo eto yn fan hyn, ydi ago- yy trafodaeth mwy agored, trafodaeth mwy goddefgar ynglŷn â gwir natur y problemau yy hynny. Ac efo Brexit, yym